Il-ġuvni li t-Tlieta filgħaxija ħoloq paniku bil-karozza u li spiċċa biex tajjar pulizija qabel inqabad kien diġà wettaq reat kważi identiku sentejn ilu. F'Diċembru tal-2011 Shawn Zammit ta' 21 sena minn Birkirkara kien spiċċa bil-pulizija jiġru warajh fit-toroq tal-Gżira u kien spiċċa jngħalaq fi sqaq u saq il-karozza BMW bir-rivers u laqat żewġ kuntistabbli u anzjana apparti li kkawża ħsarat fuq numru ta' karozzi. Ftit tal-ġimgħat qabel kien għadu kif tressaq il-Qorti akkużati li ħebb għal żewġ kuntistabbli meta dawn ippruvaw iwaqqfuh waqt ronda, dakinhar ukoll kien qed isuq mingħajr liċenzja u assikurazzjoni. Issa, fl-aktar każ riċenti, reġa' saq mingħajr liċenzja b'mod li pperikola lil ħaddieħor, mhux l-inqas lill-Pulizija li ġrew warajh. Kollox beda f'Ħ'Attard fejn il-Pulizija pprovat twaqqaf il-Mercedes wara li għarfet lil Zammit, Iżda minflok waqaf iż-żagħżugħ żgiċċa bil-Mercedes u spiċċa jiġi segwit mill-Pulizija fid-direzzjoni tar-Rabat, l-Imtarfa, lura lejn Ta' Qali, Ħ'Attard u Ħaż-Żebbuġ. Matul dan kollu l-ġuvni laqat numru ta' karozzi, saq kontra t-traffiku u anke fuq bankina. Tant beda jsuq il-ġuvni li l-membri tal-iskwadra tal-mobile li kienu fuq il-każ kellhom isejħu għal aktar karozzi biex jagħlqu t-toroq arterjali, iżda il-ġuvni ma riedx jaf u baqa' jsuq. bil-Pulizija jsegwu sakemm ingħalaq fil-Housing Estate ta' Ħaż-Żebbuġ. Kien hawn li Xinrà li ma setax jaħrab irriversja fuq karozza tal-Pulizija u laqat lil membru tal-iskwadra mobbli li sofra ġrieħi ħfief, bil-Pulizija kienu kostretti jisparaw tir ta' twissija lejn il-ħġieġa tan-naħa tal-passiġġier tal-Mercedes. Jidher ukoll li meta l-Pulizija marru biex jarrestawh, dan kompla b'aggressjoni fiżika u verbali fil-konfront tagħhom. almenu sakemm spiċċa mmanetjat. Shawn Zammit tressaq il-Qorti l-Erbgħa filgħodu fejn ġie akkużat li saq mingħajr assikurazzjoni u liċenzja, li kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja, u b'attentat li kkawża feriti gravi fuq pulizija, u nżamm taħt arrest preventiv. u spiċċa jiġi segwit mill-Pulizija fid-direzzjoni tar-Rabat, l-Imtarfa, lura lejn Ta' Qali, Ħ'Attard u Ħaż-Żebbuġ. Matul dan kollu l-ġuvni laqat numru ta' karozzi, saq kontra t-traffiku u anke fuq bankina. Tant beda jsuq il-ġuvni li l-membri tal-iskwadra tal-mobile li kienu fuq il-każ kellhom isejħu għal aktar karozzi biex jagħlqu t-toroq arterjali. Iżda il-ġuvni ma riedx jaf u baqa' jsuq, bil-pulizija jsegwu, sakemm ingħalaq fil-housing estate ta' Ħaż-Żebbuġ. Kien hawn li x-xinra li ma setax jaħrab, irriversja fuq karozza tal-pulizija u laqat lil membru tal-iskwadra mobbli illi sofra ġrieħi u kien spiċċa jingħalaq fis-sqaq u saq il-karozza BMW bir-rivers u laqat żewġ kuntistabbli u anzjana apparti li kkawża ħsarat fuq numru ta' karozzi. Ftit tal-ġimgħat qabel kien għadu kif tressaq il-Qorti akkużati li ħebb għal żewġ kuntistabbli meta dawn ippruvaw iwaqqfuh waqt ronda, dakinhar ukoll kien qed isuq mingħajr liċenzja u assikurazzjoni. Issa, fl-aktar każ riċenti, reġa' saq mingħajr liċenzja b'mod li pperikola lil ħaddieħor, mhux l-inqas lill-Pulizija li ġrew warajh. Kollox beda f'Ħ'Attard fejn il-Pulizija pprovat twaqqaf il-Mercedes wara li għarfet lil Zammit, Iżda minflok waqaf iż-żagħżugħ żgiċċa bil-Mercedes. Il-ġuvni li t-Tlieta filgħaxija ħoloq paniku bil-karozza u li spiċċa biex tajjar pulizija qabel inqabad kien diġà wettaq reat kważi identiku sentejn ilu. F'Diċembru tal-2011, Shawn Zammit, ta' 21 sena minn Birkirkara, kien spiċċa bil-pulizija jiġru warajh fit-toroq tal-Gżira